Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! So, weess du wat mir scho laang net méi bei ons haten? Nee, so mer. Souls-likes! Richteg, a genau aus deem Grond ginn et der haut zwee dovunner.
Eemol Mythologesch. An eemol galaktesch. Jules, ech hunn Honger. Hues de eppes fir mech? Oh, ech hunn nach eppes hei. Waarde ee Moment. Hei ass nach een iwwereg. Gënn der. Merci.
Schmaachen wéi Dynasty Warriors. Jo, dat ass der Klassiker, dat geet dach ëmmer, Dynasty Warriors. All Joer kënnt dat gutt. Nee? Ok, da waart ech. Hunn hei eppes Neies aus dem Souls-like Store. Nioh, dat huet, dat kënnt ëmmer gutt. Maa dat mol dobäi, vläit schmaacht da besser. Well de Mix ass net esou schlecht.
A wéi nenns de déi Kombi? Wulong.
Hm.
D'Entwéckler vun Team Ninja sëtzen definitiv net op der fauler Haut. Gutt zwee Joer nodeems se mam erfollegräichen Action-Schnetzler Nioh 2 fäerdeg waren, hu se schonn dat nächst Spill dobaussen, Wulong, Fallen Dynasty. Wéi hu se dat fäerdeg bruet? Majo, andeems se thematesch a spilleresch ganz no bei hire leschte Spiller bleiwen. Fräi nom Motto, Wat net futti ass, brauch och net gefléckt ze ginn. Wulong ass also nees e Souls-like Spill, dat heescht, mat feindseleger Welt, wou esou zimmlech alles de Stout gesi wëll, Gefore laueren hannert all Eck, schonn déi einfachste Géigner kënnen dech schnell killen, vun de gnadenlose Bosse guer net ze schwätzen. Et gëllt Save Points fräizeschalten, un deene gelevelt an delimitéiert Heal Potions opgefëllt gi kënnen. All déi normal Géigner ronderëm respawnen, wann e Save Point benotzt gëtt oder de Spiller stierft, an et gëtt vill gestuerwen. Oh, an déi liewenswichteg Levelpunkte sinn natierlech och fort bei all Doud, an du hues genau een Ulaf se do zeréck ze kréien, wou s de gestuerwe bass. Ofgerond gëtt dat Ganzt duerch de Multiplayer, mat deems de dir aner Spiller als Ënnerstëtzung erbäiruffen oder an aner Spiller hir Welt abrieche kanns, fir se ze iwwerfalen bezéiungsweis zum Kampf erauszefuerderen. Team Ninja war mat der Nioh-Franchise ee vun deene gelongenste Souls-likes nieft dem OG FromSoft gegléckt, an esou bidde si och mat Wo Long nees extrem schnell an dynamesch Third-Person-Action an engem mystifizéierten alen Asien, wou Rüstung, Waffen a souguer Magie fräi ausgewielt gi kënnen, fir am Kampf géint Dämonen a legendär Krieger eng Chance ze hunn. Gemeinsamkeete mat Nioh halen awer do nach laang net op. D'Geschicht spillt zwar dës Kéier am antike China zur Zäit vum Krich tëschent de famousen Dräi Kinnekräicher, Mee fir de Rescht kéint ech mäi Resumé zur Story vun der Nioh 2 Review aus eiser Episode 33 huelen. Briecht just aalt Japan ëmmer duerch antiikt China ze ersetzen a schonn hunn ech d'Geschicht vu Wu Long erkläert. Soll heeschen, du bass erëm de stomme Protagonist ouni Numm, deen s de dir ufanks am Character Editor fräi erstells. Du verfollechs erëm eng lusch a ganz offensichtlech béisaarteg Gestalt, déi zaubere kann an iwwerall d'Mënsche korrumpéiert, andeems se Krichsdreiwer hire magesche MacGuffin undréit, deen iwwernatierlech Muecht versprécht an d'Leit an Dämone verwandelt. Dobäi trëlls de nees vun engem Krich an deen nächsten, trëffs op lauter bekannten a mythesch Figuren aus der chinesescher Geschicht an de Soen iwwer d'Zäit vun den dräi Kinnekräicher a leeschs däin onsichtbare Bäitrag zur Geschicht, andeems de den historesche Gewënner vum Krich hir decisiv Victoiren erméiglechs. Fan vun der Dynasty Warriors Franchise wäerten iwwerdeems vill bekannte Gesiiter hei erëmgesinn. Am Spillmenü kann een och nees alles iwwer d'Géigner a Charakteren noliesen. a verschidden interessant historesch Fakten a Folklor iwwer déi Zäit léieren, mee bei deene villen Nimm, Fraktiounen a Plazen, déi deelweis ganz änlech heeschen, verléiert ee schonn emol schnell den Iwwerbléck. Ho, jo, ho. Oh, grüezi.
Grüezi.
Jo, sag mal, Jo. wou geet se no do long? Wou long?
Do long. Wou long?
Do long.
Oh, do long. Jo.
Grüß zu.
Grüezi.
Ee Bléck an den Inventar oder an den Ausrüstungsmenü verréit, datt et och nees vill Loot gëtt. Zoufällege Loot mat deelweis zoufällegen Effektboni fënnt een nees iwwerall a Këschten an als Belounung fir gepackte Géigner. A wien net reegelméisseg beim Schmadd säi Schrott verklappt, wäert schnell d'Iwwersiicht am Waffen an Rüstungschaos verléieren. An dat obwuel Wulong wéi den. ofgespeckte Brudder vun Nioh wierkt, mat méi enger klenger Auswiel u Waffen a Rüstungen, manner Skills an och manner Géignertypen. Wéi bei Nioh ginn et och bei Wo Long Schutzgeeschter, déi als opluedbar Trompkaart funktionéieren an déi am Laf vun der Geschicht gesammelt ginn. Se kënne geruff gi fir kuerz am Kampf ze hëllefen, mat engem Ugrëff, oder kënnen de Protagonist kuerzzäiteg mat hirem Element, Ugrëff an Defense Boni ginn. Zum Thema zoufälleg Boni muss ech kritiséieren, datt esou guer déi prakteschste Buffs nëmmen e puer Prozent bäiginn an esou e geréngen Ënnerscheed man, datt et sech kaum lount dëst Spillelement wierklech ënner d'Lupp ze huelen. Méi e klengt Spill heescht och, datt manner Niewe-Missiounen an Erausfuerderungen nieft der Haaptstory fräigeschalt ginn. Well d'Story de Spiller vun enger Haaptmissioun direkt an déi nächst geheit, gëtt dësen Niewe-Content gär iwwersinn. Bei de Save Points kann een d'Land quat opman a vun do direkt Niewemissioune starten, ouni dat de Fortschrëtt an der Haaptmissioun verluer geet. Ausserdeem kanns de och esou an e friddlecht Duerf héich uewen an de Bierger reesen, dat e bësse wéi en Hub oder Doheem fir däi Charakter funktionéiert. Hei kanns de NPCs besichen an hinne kleng Gefale maachen. Dat prakteschst dobäi? De Schmadd ass och hei. Du bass op denger Missioun beim Boss ukomm an deen ass hefteg, mee du hues fläisseg Upgrade-Material gesammelt um Wee dohin? Kee Problem, einfach kuerz zeréck an d'Duerf, alles upgraden an zeréck bei de Boss. Wa mir scho vun Neierunge schwätzen, sécherlech déi opfällegst Neierung, déi och de gesamte Gameplay bestëmmt, ass d'Paréiermechanik vun Wulong.

Ëmgedréit kann e Géigner, deem säi Spirit gebrach ass, direkt ofgestach ginn, wat bei deene meeschte Géigner de Kampf entscheet. D'Géigner hunn ausserdeem rout liichtend Superattacken, déi zwar net geblockt, mä awer paréiert gi kënnen, fir immense Spiritschued auszedeelen. Dobäi kommen nach e sougenannte Martial Arts Superattacke fir de Spillercharakter. Déi hänke vun der Waff of. All Waff huet eng bis zwou Martial Arts déi zoufälleg bestëmmt sinn. An da ginn et nach Zauberspréch. Déi sinn de 5 chineseschen Elementer, Holz, Feier, Metall, Äerd a Waasser, zougedeelt a kënnen a Skill Trees fräigeschalt ginn. Ob direkt mam Element ugräifen, seng Waff domat verstäerken oder seng Defense erhéijen, d'Auswiel ass hei grouss. Martial Arts an Zauberspréch belaaschten allerdings de Spirit, a ween einfach drop lass mat Zauberspréch a Superattacken draschléit, riskéiert vun engem eenzege Géigeschlag ausgenockt ze ginn. An da gëtt et och nach de Moral-Level. Dee fänkt bei de Missioune meeschtens bei Null un a steigt duerch d'Kille vu Géigner. D'Géigner hunn och all ënnerschiddlech héich Moral-Levelen, an d'Moral bestëmmt, wéi staark een ausdeelt an astieche kann. Well d'Moral vum Spiller mat all Schued deen en astécht erof geet, leeft et meeschtens dorop eraus, datt een entweder dominéiert oder dominéiert gëtt. Du krus grad vum Géigner eng an d'Schnëss, domm gaang, elo ass deng Moral och nach erof a du muss och nach manner Schued. Zemools bei Bossen, déi laang Kombos ausdeelen, wou alles wëll paréiert ginn an een Ausrutscher direkt heescht, datt s de de Rescht vun der Kombo kasséiers, kann dat frustrant ginn. Elo bedenk, datt all dës Saache beienee kommen a vum Spill just kuerz oder vag erkläert ginn, an du hues definitiv eng steil Lernkurv virun der, a warscheinlech méi oft d'Gefill, mam Kapp géint eng Mauer ze rennen. Ohh!
Oh, wat gëtt et Besseres wéi eng kleng Ronn ze zocken?
Ha! Ech gesinn, du bass vu Long am Gaangen. Mhm. Ass zimlech cool bis elo. Jo, mee pass op, falls du der do grad eng.

Wisou sees de mer dat dot elo alles? Mengs de d'Spill giff der iergendeppes vun deene Saachen erklären? Ok, mee kanns de d'Wäert och e bësse méi kuerz faassen? Léier paréieren, du Noob!
Wou ass Animal Crossing?
Ëmsou méi belounend a befriddegend ass et dofir awer och, déi Spillmechaniken ze meeschteren an ze spieren, wéi ee besser gëtt, wann et am Danz mat engem staarke Géigner op eemol Klick mécht a keen Ugrëff dech méi erreecht. Fir den Challenge e bëssen ze entschäerfen, sinn an alle Missioune Fändelposte plazéiert. Déi funktionéieren net just als Save Points, mee erhéijen och de Mindestlevel vun denger Moral fir déi jeeweileg Missioun. Dat motivéiert zum Erfuerschen, well hannert all Eck kéint vläit e Fändel verstoppt sinn, deen hëlleft. Och de Stealth bei Wo Long ass zwar simpel, mee effikass. Un e Géigner uschläichen an hannerrécks ofstiechen, erspuert bei schwaache Géigner de Kampf ganz, an hëlt och méi staarke Géigner gär schonn direkt d'halleft Liewen ewech. Bei villen Haaptmissioune gëtt de Protagonist ausserdeem vun engem oder souguer zwee bis dräi NPCs begleet, déi matkämpfen a Géigner oflenke kënnen. A wanns de stierfs, verléiers de bei Wo Long net ewéi bei villen anere Souls-likes all deng Levelpunkten, mee ëmmer just d'Halschent. Zum Schluss nach e puer Wuert zur Presentatioun. Technesch leeft alles propper, ech hat just eemol e Glitch erlieft wéi e Géigner un engem Abgrund hänke blouw. Grafik ass allerdings leider definitiv net next gen, hei schéngt alles bei Nioh 2 hänke bliwwen ze sinn. D'Arealer sinn zwar heiansdo ganz hübsch, awer oft och langweileg an onmarkant. Ech hat d'Gefill, Wulong hätt esou och scho kënne virun e puer Joer fir d'PS4 erauskommen. Besonnesch kritiséieren ech den Design vu ville Standard-Géigner an de Soundtrack. Déi sinn esou oninspiréiert an generic, datt ee kéint mengen, et wär einfach onbenotzent Material vun Nioh recycelt ginn. Fazit, Wulong ass alles an allem en duerchaus gelongent Spill, deem säi Core Gameplay fonctionnéiert wéi e soll a mat senger Erausfuerderung a Lernkurv duerchaus motivéiert. An och wann ech d'Presentatioun kritiséiert hunn, huet d'Spill trotzdem e gewëssene Charme. Genre-Fans kréien hei genau dat wat ze erwaarden, mee awer leider och net méi. Bei der viller Konkurrenz am Genre stécht Wo Long einfach net méi esou eraus wéi zum Beispill nach säi Virgänger Nioh. An och mat der Paréiermechanik, déi Wo Long säi méi eegene Charakter gëtt, trëppelt Team Ninja trotzdem de Wee no, dee FromSoft scho mat Sekiro virginn huet. Wo Long betrëtt leider kee spillerescht Neiland, Mee dat heescht net, datt et net trotzdem Spaass maache kann. Ah, endlech erëm neit Star Wars Spill! Woohoo! An endlech gi mer gewuer wéi et mam Cal Kestis senger Geschicht viru geet. Yes! An, nach vill méi wichteg, huet EA déi technesch Problemer endlech an de Grëff kritt? Dat alles an nach vill méi gitt der gewuer no der Werbung. Wéi eng Werbung?

Dat éischt richteg gutt Star Wars Spill erausbruecht. Nee, se hunn domat och gewisen, dass se méi wéi nëmme Shooteren entwéckele kënnen. Elo, gutt 4 Joer dono, koum dann och endlech de Sequel Jedi Survivor eraus. An och hei beweist Respawn erëm wat se kënnen, an dass se net e One Trick Pony sinn. D'Story vun Jedi Survivor setzt ebenfalls 4 Joer no Jedi Fallen Order un a spillt domat zur gläicher Zäit wéi d'Obi-Wan Serie op Disney Plus. An deene Joren huet sech awer d'Crew vun der Mantis opgespléckt an de Kerl huet an deene Jore vill méi mat der Rebellegrupp vum Saw Gerrera zesummegeschafft a sech säi Ruff als Jehi opgebaut a gëtt aktiv vum Imperium gesicht. Nodeems de Kerl fir de Saw Gerrera eng Missioun op Coruscant erleedegt huet, huet säi Schëff awer eng Pann an hie mécht eng Noutlandung um Planéit Koboh, op deem sech de Greez an der Tëschenzäit niddergelooss huet an zum Saloon-Besëtzer ginn ass. Knapp do ukomm, geréit de Kerl awer och direkt an e Konflikt tëschent engem Bewunner

Sou gëtt de Kerl op Kobo net nëmme vun de Bewunner, mee och vum Grease mat oppenen Äerm empfaangen. Verstitt der? Äerm, well de Grease véier Äerm huet. Ok, ech maache weider. Wärend de Kerl no engem Ersatzdeel fir säi Schëff sicht, fënnt en ausserdeem awer och Ruinen aus der Zäit vun der High Republic an trëtt soumat déi eigentlech Story an d'Sich no enger sécherer Plaz virum Imperium réischt lass. Op dëser Sich reest een och wéi am Virgänger vu Planéit zu Planéit a begéint dobäi neien ewéi ale Verbündeten an och Feinden. Wärend hei den zugrond leiende Leveldesign vill weider ausgebaut an och vill méi ofwiesslungsräich ass wéi nach beim éischten Deel, muss ech soen, dass et visuell leider net grad esou ofwiesslungsräich ass. Et huet een hei halt zwee gréisser Planéiten, déi Steppen a Wüste-Settings hunn, an dann nach dräi méi kleng Arealer, déi zu engem aus dem schonn erwähnte Coruscant,

Heiansdo nëmme kosmetesch Items fir de Kerl an de BD, aner Kéieren awer ganz nei Levelabschnitter mat hiren eegene Minibosser a Skills déi ee fräischalte kann. Wéi grad ugeschwat, ginn et och rem nei Skins déi ee fräischalte kann an et handelt sech net nëmmen ëm Ponchos dëst Kéier.

Net schlecht, net schlecht. Ech gesi mäi Padawan, du kanns elo mam Laserschwert ëmgoen, ouni der e Fanger oder zwee ofzeschneiden. Gutt. A, merci, Meeschter, mee esou schwéier ass dat jo guer net. Jo, effektiv, du hues Recht, well e richtegen Jedi, dee mécht dat mat der Muecht. A mat der Muecht, dat heescht, du brauchs deng Aen net. Also, Aen verbannen, an da kënnt dat heiten.

D'Variante vun de Géigner goufen och wäit erhéicht a se hunn nei Moves drop. Esou ginn et lo zum Beispill och Battle Droids wéi an de Prequels oder déi ugeschwate Raideren, déi vill méi am Nokampf drop hunn wéi Stormtrooperen. D'Kämpf ginn duerch déi vill verschidde Gruppéierunge vun all de verschiddene géignereschen Eenheeten doduerch vill méi challenging an ofwiesslungsräich. Eenzeg frustréierend gëtt do am Ufank wierklech de Spam vun Attacken, déi een net blocken oder paréiere kann, bis een dofir extra Skills fräigeschalt huet. Awer och beim Cal sengen anere Skills huet sech vill gedoen. Esou huet en elo all seng Force Powers aus dem éischten Deel direkt zu Ufank unlocked an et gëtt iwwert d'Spill hinwech dorop opgebaut. Esou kritt een zum Beispill e Greifhaken, en Dash fir méi wäit ze sprangen an et kann een Jedi Mind Tricks benotze fir Géigner fir kuerz Zäit op seng Säit ze zéien. D'Spill ass an allen Hinsichte gewuess, de Kampfsystem huet méi Déift an ass méi challenging, d'Exploration ass méi ofwiesslungsräich a belounend, an d'Story ass nach méi emotional a mat rappend. Bis zum Schluss steigert sech d'Spill ëmmer méi an iwwerzeegt mat bombastesche Storybeats a Setpieces. Eenzeg, d'Performance léisst ze wënschen iwwreg. Grad de Performance Mode op de Konsoulen ass ironescherweis net ze empfeelen, well d'Performance dobäi wierklech tëschent 30 a 60 fps hin an hier pendelt. Do fillt sech de Quality Mode mat senge gréisstendeels festen 30 fps definitiv besser un a gesäit dobäi esou guer besser aus. Um PC gesäit et do leider och net vill besser aus. Ech hoffe wierklech dass d'Entwéckler do nach weider dru bleiwen an dëst weider patchen fir dass do d'Performance Problemer behuewe kënne ginn. Ofschléissend kann ech nëmme soen dass et dat fir mech bis dato beschten Star Wars Spill ass, a bal allen Hinsichten. D'Story a Charaktere si mir nach méi un d'Häerz gewuess an ech kann et elo och scho kaum erwaarde wéi et mam Kerl a senger Quasifamill wäert weidergoen. De Gameplay iwwerzeegt mat engem staarke Kampfsystem a fantasteschen Erkundungsméiglechkeeten. D'Spill ass esou gutt, datt ech et trotz de Performance-Problemer allen empfeele kann, déi doran net esou kriddlech sinn oder einfach eent vun de beschte Singleplayer-Spiller säit laangem spille wëllen, dat kee Remake oder Remaster ass.